Eŋu ya menɔ anyi ɖe me kpɔa? No biɔ ŋɖe agakpɔa, miata ya gblẽ. No biɔ ŋɖe agakpɔa, ami vɔ le ŋu me. No biɔ ŋɖe agakpɔa, azikpui vuvu. Nu ka be nya ye? Viviana mia vɔa, makpã ŋua makɔ yi fiya me na nuɖuɖu adzi ge la. Egbea ya ɖe, maxɔ ŋɖe aga ye ganye ko ye do ɖe ŋu ya ŋtia, maxɔ ye keke nu ka ye o. Migakpɔ ge.
Nyateƒe.
Migakpɔ ge. Nyateƒe, Fuseni, nya ke le gblɔ na ame ma. Aƒetɔ ma xɔ nuɖaga. Eya via wli ko dome le fia. Amewo na se fia va ŋu dua be nuke dzɔdzɔ ɖe mía dzi hã. Wozu be ewɔ xoxui, edze ŋgɔ ŋgɔ, ewli do ɖe tanye. Fata ko. Ne gblɔ ɖe sia ɖe hã nya yi ke mele gblɔ ɖe ye ko mele gblɔ. Egbe ya ɖe me bena ɖe ma xɔ nuɖaga la. Eva tsi kɔ nam la. Eva tsi kɔ nam ma xɔ nuɖaga. Oh! Ete se tsim kaka ede go diŋ nye babu meli o go ne ma jo. Mfeni ayi fika ma ma xɔn daga ma xɔn ma xɔn daga ayi fika. Me me tu me ɖe ƒu ke nu tia. Ƒoe ne nye ŋutsu ƒoe ƒo toa me. Me tu me ɖe gba ke nu. Ƒo toa me fuseni ƒo toa me. Ƒo toa me. Elo. Ŋ.
Ehlolo. Ŋ. Ƒoe. Ehlolo. Masa nu ko wò ya la gbɔ dzi ɖi ne nàkpɔ ɖa. Ewɔ na ewɔ na sabu nya. Matiɔ nyɔnu ke me nya. Ee meta ŋu sabu nɔ ee. Eku kura gblɔ ɖe ɖokuiwo be rest in peace. Aŋlɔe ɖe ŋgɔ kple megbe dome. Rest in peace. Nadzi dzɔ le ŋutifafa me. Hɛ.

Etɔ wa ye lo.
Etɔ wa ye. Ebe nya ti kɔ na. Gbɛɛ nɔ ekpɛ kple pan pupu papa papa matsi ɖe papa ra papa ra papa pa ne dzudzɔ. Kpɔ ŋutu xoxo ŋutu xoxo tagbɔ kuku tɔ lã tɔ ya ɖa kpɔ nu ke kɔ le le le yi ɖa kpɔ nu ke kɔ le le yi ɖa ŋu mele kpɛ o. Gakame ŋutɔ ko edza va trɔ yɔ. Hoɖoɖoe o nɔ. Woɖoɖi o nɔ. Eʋua ŋutɔ nye ʋu ka. Ne wu ke wo be ŋɖa ga kua. Ebe ʋu ɖe. Enye ŋutɔ be.
Ni me wu ame fɔtɔ. Enye nu ke tɔ wa le wɔ lo. Enye nu ke tutu tɔ wa le wɔ. Nɔ nɔ va tsa ma.
Me ta o. Me ta ɖe ke ŋu gbe ɖeka. Me ta ɖe ke ŋu. Papa.
Nu ka ŋutɔ kɔn ele dzɔ wo ma ɖe ta o hã. Abla fo gan. Eʋɔ la. Ega ya ko ye. Ego gbalo. Ega ega nye nu ka. Ega. Be ega ko ye ya. me be egbea me dzaxɔ nuɖa ga le si la ye ko me le gblɔ la egbea ma xɔe la si o ma xɔe.
vakɔ nuɖa ga vakɔ. enya teƒe ma kɔ agbewawo ya maƒulo agbewawo ya papa keke la dze si o kike bliboa keke nya o. ametsia blewu blewu. kpɔ kpɔ kpɔ wuli dom kpɔ
kpɔ.
ma xɔe la si o la.

Ɛhɛn, nya ke li.
Gbɔgblɔ nya tsatsa la. Emi sɔ dzɔ gbɔ nyi soa.
Ɛhɛn. Woto na mi be
dzagbagba na tu fenyia nam. Tso. Kaka na ku egbea, eganyia nye ŋkpɔ xɔ ke va wò trɔ ya. Ne nye xɔ ganye wa, nye mu le dzo. O, ne me xɔ ganye me dzo go. Ɛhɛn. Ya ne mía sugbɔ aƒea me ye koe. Nyawo. Opo nuƒo nene ya. Ɛ mía sugbɔ ye.
Museni.
Opo nuƒo na nye nene ya. Mía sugbɔ ye koe. Fofa na ye lo. Mm.
Fofa na.
Fofa na ye lo. Enya le me le. Enya nui me nye. Titi awa be ne mexɔ ga me dzogo. Meja sɔ abɔ nya va ye dzra ya. Meja sa ɖokui ne ya. Vuvuƒuƒlu koe vuna ha o tie ya va. Mami.

Wonya ŋdɔdɔ gblɔna, leke ye nya ŋdɔ gɔn hã. Yo. Ebɔbɔ gbé lɔ.
Kuo be ya.
Ega o de.
Enya kɔ gblɔna ni sɔ.
Mega ye, me fa hege la. Me hege. Awo ke. Me hege.
Ehege gaka mo. Ewi. Wetri ne be ya mi gblɔ. Eh eh, beda de. Dɔre kpem le tsi otrɔ ya. Enu ki gɔwɔ ƒo va wɔe. Edɔ kpe dɔ ɖe kpe mlɛnti wa. Ke vɔvɔ na ne kplɔ sɔdza megã vɛ be ne va le ŋdzɔe a. Ekplɔ sɔdza megã be be ne va ne va le ma. Awo, Fuseni.
Nye ŋdza ƒo ƒu sugbɔ. Nya nye ƒona ƒu sugbɔ. Sɔga va.
Amegã bu. Awo.
Ne mi mi nya o fia ela trɔ zu mia tɔ. Mi bɔ nu mia na nyi ɖe akpa ɖeka. Ne sɔ gava. Mele si o la. Fuseni sɔ gava. Me ga wɛ ne ne mo la. Eh, aw mi de kuku la. Esrɔ wa de. Weti ne ya. Esrɔ mu nya me yo.
Aw. Oto. Egble ha to ye la.
Aw.
Nya me mi yo. Aw. Mo yo.
O ma swe o. Chef kpɔta bu ma egble egble. Ah egble na ne mi sɔ bu sɔ ya ya va na. Egblea gbegble ayi o de kɔshe na ebi mo de to ayi ne mi se kɔ kpa. Ala ra kɔshe ya. Ah kɔ pɔta bla ntɔ mo nyu mo. Ne yɔ ma ne va. Ne mo ko kɔ ne. Etsi na. Kuko na de. Kuko na de.

Wotu ʋɔtrua la ye woe wotu kame ɖe ya leke fuse ni. Ɛ ɛ wò bobo ƒe me ke dɔm dɔ ya leke ekpɔtɔ ba gbea wa. Ye ye ye enu ga vɔ zɔ. Ao ao ewe yi ko le leke enyo wu la.

Ele kpɔtɔ o be agbea wa ekpɔea? Ne menya ŋka ko ŋkɔ ga kɔ le wɔwɔ ekpɔea? Ne dzɔ ko enu kuku gba gbe ya ko kɔ mlɔ fi ya ye koe. Nuɖaga meli o, awu dodo meli o, nuɖeke meli o. Ye ma ekpa. Ekpa. Hmm.